Ew. Mae'n braf efo yma, hogia. Ydy chan. Sbiwch, mae'r awyr yn llawn o llgada glas yn chwerthin yna ni.
Ew. Yn rhyfedd o ti. Ti'n medru gweld y pentrau gyd o fanna?
O, o reit, o ben chwarae o fancw. Reit i lawr yn hant. Drefol mam, rhaid i lled ar-lein yr aelod cael ei cryd. O ni, pam ei bod i mor braf heddiw? O pam lle? Am ei bod hi'n ddydd Iau dyrchafael.
O, o pam mae eglwyswrs yn mynd i'r eglwys ar ddydd Iau dyrchafael? Wyddost ti ddim?
O na, o'n i, nes o'n i'n mynd i gofyn. Wel, am fod Iesu Grist yn mynd fyny i'r nefoedd fel balŵn ar ddydd Iau dyrchafael ar ôl fo godi o farw'n fyw. O? Mae pobl dda i gyd yn mynd i godi o farw'n fyw.
Pawb sy'n fy nwaent. Ia, a waeth pa mor drwm 'di cerrig beddi nhw, a mynd i fyny i'r nefoedd fel balŵns rhyw fath a Iesu Grist. O lawr i uffern fydden ni'n mynd iddi weld am ddwyn boteli pop o siopa Jaws.
Dew, tydi'r chwarel yn edrych yn fowr, hogia. O, fedra i'm aros i gael mynd i weithio na. Fysa chdi licio gweithio'n chwarel Huw? O, byswn siwr.
Dwi mynd i gael trwsys llaes ar ôl fi basio standard 4, a mae mam di deud gael fynd yn syth ar ôl fi droi'n 14.
Dwi mam mynd i'r chwarel ogia.
Lle ti am fynd ta? O, mae mam di deud gael gen i scholarship a mynd i cwnti sgŵl os gael basio, a wedyn mynd i weld y byd a gwneud lot o bres.
O, O beth sy?
Cofio mes i Grist yn cael ei groesoelio. Mi fam os yn ddynas ddiwiol chdi. Fysa chi licio rhywun grocio hoelio mewn eich dilo chi, fo mor ffwl? O darri nhw ddim y ffwl gwirion i groes hoelio fod arnyn nhw. O dyna ydi croes hoelio, siwr iawn. Ddaru o ddim gweddi na dim byd. Mw'n gweddio.
O dew, mi fyswn i sgrechian fatha mochyn tasa rhywun i fod yn stwffio pin i fo'n i'n llaw i. Fydda i'n sticio pin yn fy llaw heb fwy iddi. Os gen ti bin? Mae ddigon hawdd. Dim ond dal dy wyn ti isio.
Wel, o pam mae pobl yn crogi hynna'n ta? Am bod yn eu coeau, siŵr iawn. O, o, mae rhaid i fod o'n brifo pan mae'r rhaff yn gwasgu'n dynn amgylch dwddw di. Na, diom yn brifo llawer. O, sut dwyddos di?
Mi drieisio, am sbort, yn tu bach yng ngwlad rar. Jyst i gael gweld. Rhoi rhaff a cwlwm dolan amgylch ngwddw. Nes i'm neidio na un byd. Dim ond cwrcwd a gadael iddo fo wasgu am dipyn bach. Ond mae ddigon hawdd! O, dew, mi fysa dyn cwnnw, di wedi dy ladd, di tasa fod i dy ddal di. Fasa.
Arglwydd, hogia, watchwch!
Pam mae o'n cerdded rhyn fatha dynas? Ydw ddim.
Ella mai dynas ydi o. O taw'r ffwl, hi fydda fo wedyn de. Mae nhw'n deud fod o'n gwisgo amdano fo rhyn fatha dynas fo'n bod o'n tu ar ben ei hun. Rhoi pin a curls yn ei wallt a peintio'i wynaf yn goch. Gwydodd. Glywys i Uncle Noah yn deutha mam. Fasa chi byth yn meddwl mai dynas di o tasa chi'n glywed o'n rhegi i fam. Taw, fydd o'n rhegi i fam? Bydd, fyddai'n clywed twrw cwffio mawr pan fydd now bach glon do ar adra bw bel di meddwi. Wsos dwytha, glywys i now bach glon rhedeg allan y gweddi, gadlon neu ddifyr daw, neu mi stigar gyllad yma na chdi.
Dew,
Mae wrth i fod yn mynd â genod bach am dro fo fo. A codi dillad nhw. Well i fynd rwan, ogia. O, o reit.
Gai'r hanes i chi gyd i mae ai ddedau wrthych chi ar y ffordd i'r ysgol.